Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex,

F'Marzu li għadda, f'Malta seħħ avveniment bl-isem RC44 Valletta Cup. Din kienet l-ewwel darba li klassi RC44 ġew itellqu Malta u l-avveniment kien organizzat minn Yachting Events. Bi pjaċir nistgħu nħabbru li Yachting Events Limited se jerġgħu jorganizzaw l-RC44 Valletta Cup f'Novembru tas-sena 2016. Il-klassi RC44 din is-sena għalqet għaxar snin u llum bosta klassijiet oħrajn qegħdin jikkuppjaw il-mod ta' kif din il-klassi ttellaq. Id-dgħajjes li jiffurmaw il-klassi tal-RC44 huma kollha identiċi sal-inqas dettall. Huma mibnijin minn materjal eżotiku, carbon fibre.

Il-kliem RC qabel in-numru 44 huma l-inizjali ta' Russell Coutts, rebbieħ tal-America's Cup għal diversi drabi, u x'aktarx illum l-iktar baħri u kompetitur irrinomat u ddekorat fid-dinja. In-numru 44 jirreferi għad-daqs tad-dgħajsa, li hi twila 44 pied. 44 pied li, però, joqogħdu ġo kontejner twil 40 pied. Dan huwa għaliex il-pruwa u anke l-poppa jiżżarmaw. Il-kontrakarina li tiżen 3 tunnellati hi fonda 3 metri u l-arblu li jiżżarma fi tliet biċċiet huwa twil 68 pied. Id-dgħajjes huma kollha mgħammrin bl-istess magna, iżda dawn m'għandhomx skrun kif nafuh, iżda sistema fejn biċċa mill-qiegħ tad-dgħajsa, b'għajnuna ta' sistema li taħdem bil-hydraulic, tinżel 'l isfel. Imwaħħal ma' din il-biċċa hemm skrun żgħir ġo tubu, u dan hu li jmexxi d-dgħajsa meta tiġi biex tidħol il-port jew inkella torbot mal-pontun. B'hekk, din is-sistema kemxejn kumplessa,

fuq dawn id-dgħajjes u l-ekwipaġġ. Billi d-dgħajjes huma identiċi, min jirbaħ ikun rebaħ verament għaliex kellu l-aħjar ekwipaġġ u għaliex ikunu ħadu l-aħjar deċiżjonijiet. Ġeneralment, l-ekwipaġġ, li hu dejjem iffurmat minn tmienja minn nies, ikun imqassam f'erbgħa li jkunu professjonali u f'erbgħa l-oħra li jkunu baħrin tajbin, ġeneralment żgħar fl-età li jkunu għadhom ħerġin mill-klassijiet Olimpiċi. L-RC44s bħala klassi jżuru ħames pajjiżi kull sena. u aħna ninsabu ferm kuntenti li d-deċiżjoni li jerġgħu jiġu Malta kienet waħda unanima. Fl-2016, il-klassi RC44 ser jitellqu f'Bermuda f'Marzu, Sotogrande fi Spanja f'Mejju, f'Portsmouth l-Ingilterra f'Lulju, Cascais fil-Portugal f'Settembru u mbagħad jiġu Malta kif għadna f'Novembru. L-avvenimenti huma fejn huma tal-RC44 jsegwu dejjem l-istess ritmu Fejn fil-verità jkollna żewġ avvenimenti f'ħamest ijiem. L-ewwel ġurnata hija ddedikata lill-match racing. F'Malta, f'Marzu li għadda, kif tistgħu taraw fil-filmati, din il-ġurnata saret fil-Port il-Kbir. Port mill-isbaħ li jsaħħar lil kull min jidħol fih u li meta tkun fuq l-ilma s-sbuħija tiegħu timpressjonak iktar. Il-filmati ta' din il-ġurnata għalija huma l-isbaħ. Il-programm għall-erba' ġranet ta' wara hu li nippruvaw intellqu erbat itlielaq kuljum, xi mkien barra fejn ir-riħ u l-korsa ma jkunx affettwat mill-art jew mill-bini. Waqt li fil-match racing id-dgħajsa tista' tiġi misjuqa minn baħri professjonali,

Is-sidien ta' dawn id-dgħajjes huma importanti u hawn hu fejn jidħol l-iskop oltre tal-isport li Yachting Events xtaqet li l-klassi RC44 jerġgħu jagħżlu lil Malta bħala destinazzjoni. L-iktar sit umli biex ngħidu hekk jimpjega 3,000 ruħ. Ħamsa minnhom flimkien jikkontrollaw persentaġġ qawwi tas-settur tal-enerġija. Ieħor jispeċjalizza fis-settur tar-riġenerazzjoni tal-art u postijiet mitluqin. Dawn huma kollha nies ta' suċċess li jħallu impatt kull fejn jkunu. L-avveniment fih innifsu huwa eżerċizzju ekonomiku fejn nafu, per eżempju, li fis-sena 2015 l-avveniment f'Malta dawwar 'l fuq minn miljun u mitej elf ewro. Dan intlaħaq għaliex kif waslu Malta ħafna mid-dgħajjes għaddew minn proċess ta' manteniment. L-ekwipaġġ u n-nies li jaħdmu fuq id-dgħajjes ġew iqattgħu żmien Malta u fil-fatt imlejna lukanda ewlenija. Is-sidien tad-dgħajjes kollha ġew hawn bil-jets tagħhom li saħansitra għamlu titjiriet oħrajn anki matul il-ġimgħa biex iġibu lil xi ħbieb tagħhom minn barra minn Malta. Barra minn hekk,

Biex inkomplu dan l-avveniment għandu xi ħaġa li avvenimenti oħra forsi m'għandhomx, u dak huwa l-viżibilità. Ta' kuljum, l-uffiċjali internazzjonali tal-medja li jduru ma' din il-klassi jibatu xi 10 minuti ta' filmat lil iktar minn 750 stazzjon televiżiv mad-dinja kollha. 10 minuti ta' fejn Malta tkun qiegħda tidher u tinstema'. Minn informazzjoni li għandna, wara l-ewwel 24 siegħa tal-avveniment tal-2015, iktar minn 24,000 persuna minn madwar id-dinja għamlu tfittxija fuq l-internet għall-RC44 Valletta Cup, ovvjament li daw kif raw dawn il-paġni raw ukoll lil Malta. Huwa impossibbli li tikkwantifika l-ġid li tħalli l-viżibilità, però ċertament huwa reklam sabiħ għal pajjiżna. Waqt l-avveniment, il-ġurnata tibda fit-tmienja u nofs ta' filgħodu fejn il-mistednin tal-isponsors u anki dawk tagħna bħala organizzaturi jinġabru għall-breakfast. Ftit wara jibda dak li jissejjaħ The Morning Show fejn jien nagħti spjegazzjoni lill-mistednin u anki lil xi ġurnalisti ta' x'se noffrulhom matul il-ġurnata. U barra minn hekk nispjegawlhom ftit iktar dwar id-dgħajjes u l-klassi, kif għamilt lilkom illum. Dan l-intervent idum xi 20 minuta u malli nispiċċaw il-mistednin kollha jitwasslu sal-VIP Boat, dgħajsa kbira biex jaraw it-tlielaq. L-ospitalità għal din il-klassi u anke għall-yachting events hija prijorità u fuq id-dgħajsa jitqassem ikel u xorb matul il-ġurnata filwaqt li jkollna kummentatur li jkun qiegħed jispjega dak kollu li jkun qed jiġri fuq il-korsa. Barra minn hekk, huwa minn fuq din id-dgħajsa li jintgħażlu dawk li jissejħu Ninth Man, jiġifieri bniedem li jintgħażel biex jitla' abbord waħda mid-dgħajjes tal-RC44 bħala spettatur. Din hija esperjenza unika, waħda li ma tintesa qatt minn kull min għamilha. It-tlielaq matul l-erba' ġranet ta' wara jkunu twal xi 50 minuta kull waħda, u wara 50 minuta d-dgħajjes jispiċċaw sekondi 'l bogħod minn xulxin. Wara t-tlielaq, imbagħad, kulħadd, inkluż is-sidien tad-dgħajjes, il-membri tal-ekwipaġġ, uffiċjali u mistiġnin, jintaqgħu f'post ta' fejn jsir l-avveniment biex iqattgħu ftit żmien flimkien u jiddiskutu l-ġurnata tagħhom. Ħafna minnkom forsi jiġikom id-dubju fuq Novembru bħala żmien tas-sena. Fil-fatt, dan hu tajjeb għalina għaliex l-istatistiċi ta' matul is-snin juruna li r-riħ dejjem kien tajjeb f'Novembru u li l-baħar ikun għadu relattivament sħun. Nisperaw biss li jkun hekk anki għall-2016. Barra minn hekk, Novembru huwa xahar fejn it-turiżmu jkun diġà naqqas xi ftit u l-RC44 Valletta Cup se jassigura minimament 350 sodda f'kull lukanda okkupati għal medja ta' disgħat ijiem. Ikun qisna ġibna mal-3,000 persuna għal lejl wieħed. Aħna, mill-programm NOTS, minn Marzu li ġej nibdew mill-ġdid insegwu 'l din il-klassi

X'differenza hemm bejn kajak u kenu? Differenza bejn kajak u kenu, kenu eh, hija dik it-tip tal-Indian Canadian kenu li hija bħalma kienu jużaw the American Indians. Il-kajak huwa ġej mill-Eskimos. Il-kajak l-Eskimos kienu jużawh bħala mezz anki ta' ta' xogħol għalihom, mezz ta' ikel biex iġibu l-ikel mill-baħar għax it was their only means. And probably I think il-kajak li nużaw aħna iktar huwa il-kajak bħal tal-Eskimos, un bat bizmin sviluppa, ehm, jizviluppaw l-ħal xejb tiegħu għal skopijiet differenti, skont flima tip ta' baħar jew xmajjar tittużaħ. Liema tip ta' kayaks tużaw intom? L-iktar, pereżempju, għal dawk li jkunu għadhom fil-bidu, nużaw kayaks li jkunu daqsxejn iktar wiesgħin biex ikollhom iktar stability, inqas hemm ċans li jinqalbu għal sakemm ma jagħmlux xi moviment li jaħsdu l-kayak u imma mentri l-kayaks id-dojoq qegħdin iktar biex anki they go faster, jimxu iktar. For example, anki jekk tkun trid tmur xi mkien fit-tul, qed ittella' speed iktar. the longer the water line, the faster the speed, and even the narrower the kayak, ħa ġġib iktar daqsxejn iktar speed. Hemm kajaks li jintużaw ukoll fl-isports bħal huma pereżempju r-racing, għandek il-K1s, K2s, hemm ħafna tipi ta' sport differenti għal kajaks. Aħna u Malta sfortunatament għandna racing club l-imsida biss Imma bħala kayaks barra minn Malta, hemm ħafna dixxiplini differenti ta' kayaking, kemm white water, fix-xmajjar, kemm on flat water, u anki tal-baħar. Hemm imbagħad l-ocean racing ukoll illum il-ġurnata, illi hawn Malta bdewh ftit ukoll, li huma surf skis. They're called surf skis, surf skis kayaks, they're very long and they're very narrow. u they can have a speed of 25 kilometers on them peddling air ġifiri, mux ċajta. But they're mostly used even in ocean swells, in big waves, because they are made to catch the wave and they will go faster on the wave. X'inhi eżattament il-funzjoni ta' dan il-klabb? Aħna bħala klabb ukoll għalkemm barra li nintroduċu il-kayaking, eh, namlu tipo ta' courses, kemm għal beginners, eh, aħna nipprovaw nimxu fuq il-British Canoe Union standards. Dawk għandhom standards, per eżempju għandek one star, two star, three star. One star it's a must for every beginning kayaker fej fej fih bnidem jitgħallem how to handle the kayak, safety procedures, how to paddle, different type of paddle strokes, um, where you learn the basics. Umbat, wieħed ikun qed jikkompli iktar javvanza, Hemm livelli differenti. Għandek it-two-star fejn anki fit-two-star wieħed irid juża barra l-kajak eh, dik kenu. U mbagħad anki jibqa' jola l-livell, three-star tkun taf tagħmel anki dik li jgħidulha Eskimo roll, pereżempju meta meta tinqaleb bil-kajak terġa' iddawru inti stess mingħajr ma toħroġ minnu, ehm, tagħmel self-rescue tiegħek innifsek, jiġifieri tidħol ġol-kajak waħdek. U jibqa' tiela hemm il-four-star u mbagħad għandna anki level ta' coaching li dis-sena fil-fatt tal-Settembru qed nippruvaw nagħmlu level one coach għall-membri għall-membri tal-klabb tagħna wkoll. Xi ħadd li jrid jibda jipprattika dan it-tip ta' sport, x'għandu jagħmel? Aħna l-iskop tagħna huwa li nintroduċu kayaking lin-nies. Infatti jkollna jkollna ħafna tipo ta' beginner sessions on a Saturday afternoon or Sunday morning. Jibbukjaw magħna, noruhom noruhom kif għandhom jaqtfu, safety, anki jekk ir-rescues, jekk bħal speċi jinqalbu, kif inhi l-proċedura, xi nagħmlu biex nerġgħu ntelgħuhom lura fil-kajak. Ehm, dak huwa l-iskop tagħna bħala klabb hawnhekk għalkemm barra li nieħdu pjaċir bejnietna anki ġieli morru pedals twal u hekk bejnietna, imma anki li nintroduċu l-isport il-poplu kemm Malta u anki barranin, għax anki barranin jiġu iżuruna. U fl-aħħar nett, Għandek xi appell lis-sidien tad-dgħajjes il-kbar? Jien nixtieq illi dawk li għandhom l-inġenji kbar, ħafna minnhom jippruvaw joqogħdu distanza daqsxejn 'il bogħod mill-kosta sew. Meta jaraw dgħajjes żgħar, jippruvaw minflok ma jgħaddu minn magħna anki jew jitbiegħdu daqsxejn iktar minn magħna jew inaqqsu l-ispeed għax ovvja mbagħad bir-rima li jikkaġunaw Mhux għal kulħadd tkun problema imma still eh, mhix ħaġa sabiħa li tidħol ġo rima qawwija u anki dawk il-ħsejjes tad-dajes il-ħin kollu għaddejjin ġo moħħok, I mean it wouldn't be a more relaxing sport imma eh, a strenuous sport.

Superyacht Racing beda l-Amerika. Ġifej l-Amerika diġa kellhom dajjes ta' mit piet, 120-140 piet u kienu jitelquhom kontra xulxin fl-Ewropa minn kellu dajsa ta' 40 piet, 60 piet, dak kien ġifiri daqs li kellna. Eventwalment bdew jersqu lejn l-Ewropa kemm minn sidien Ewropej u kemm minn sidien Amerikani li poġġew id-dgħajjes tagħhom l-Ewropa. L-iktar insibuhom Palma di Mallorca, il-kosta ta' Franza, ħdej Marsilja u mbagħad Monaco u mbagħad Porto Cervo. Kull sena Porto Cervo jorganizzawlhom it-tlielaq kif jagħmlu anki Palma di Mallorca, però Porto Cervo forsi iktar magħrufa llum il-ġurnata. Eh, kull sena jorganizzaw l-Europjana Super Yacht Regatta li jina immur tista' tajt naħseb eh, kull sena daw l-aħħar 4-5 snin. Il-post huwa splendidu. Eh, huwa splendidu għaliex għandhom l-infrastruttura adekwata għaliex l-attenzjoni verament ma tonqox l-organizzaturi jafu eżattament dak li għandhom bżonn dawn is-sidin daqsxejn partikolari biex ngħidu hekk. Fejjem garanzija ta' riħ Portiċervo tellaq kuljum, ġifieri hemm eh, għandhom riħ li jidħol spiss mill-majistral u li bih tista' tella fej il-baħar huwa nadif u nadif daqstana ġifieri. U fej il-korsi huma li telqu madwar huma sbieħa li huma formati minn ħafna gżejjer hemmhekk. In-naħa ta' fuq ta' Sardenja hemm ħafna gżejjer li Pawtilajn sal-Madalena u aktar il-fuq u jitelqu madwarhom. Hemm font biżejjed u huwa verament huwa spettaklu għaliex it-teliqa hemmhekk issir iktar interessanti. Eh, għandek xtara, il-fotografija hija żbaħ, il-medja aktar għandhom fejn ixxalaw biex ngħidu hekk. Għal mhux kemm tlaqt dajsa f'nofs il-Mediterran u ħallejta mingħajr xenarju ta' xejn. Għani għankek naraw per eżempju l-footage tal-Rolex Middle Sea Race, naraw li ħafna minnu għamħut Malta, un bat l-Italja specialment meta jduru ma' Stromboli għaliex għaliex emmek Għandek backdrop u għandek iktar eh, għandek viżwal aħjar biex ngħidu hekk. Ħafna minn daw id-dajes fuqhom għandhom velisti distinti ħafna. Ġifieri barra l-owner ikollok imbagħad kru enormi ġili hemm dajes minnhom li għandhom 30 abbord, ġifieri ġili għoddejna 30 abbord. Dajes huma kollha differenti. Allura eh, biex ittihom handicap system biex tkun fair waħda kontra l-oħra eh, mhijiex daqshekk faċli u dana illum kemm l-owners u kemm dawk li telqu fuqhom jafu bid-diffikultajiet illi, illi min joħroġ b'dar rating għandu. Illum jieħdu into consideration per eżempju it-tip ta' arblu, ix-shape tal-arblu, kemm hu wiesa, kemm hu dejja, kemm hu twil. Għandux per eżempju xi equipment fuq u daw ħafna minnhom ikollhom satellite domes, ikollhom li jirċievu jirċivu informazzjoni ta' temp jew telekomunikazzjonijiet. U ovvjament Porto Cervo nerġgħu niġu lura verament isellef ruħu tajjeb għal dawn it-tip ta' nies u għal dawn it-tip ta' events. M'hemm l-ebda bini li hemm u 40 sular jew 20 sular huma kollha villel distinti żgħar. M'hemmx restorant ħafna għaliex għaliex eh, daw ikollhom ix-xef privat magħhom, eh, però mbagħad jagħmluha faċli biex eh, l-ikel jordna x-xef jaħsal biex iċ-xef mbagħad iżajru. Dawk huma affarijiet li jagħmlu Porto Ċervo daqsxejn differenti minn postijiet oħra fil-Mediterran. Itelqu kollha flimkien madwar l-istess korsa, però jibdew isu minuta l bogħod minn xulxin. U jibdew minuta bogħod minn xulxin għaliex dawn huma dajes kbar, ma jmanuvrawx kollha l-istess, hemm minnhom li jmanuvraw b'mod faċli ħafna, hemm minnhom li pereżempju biex idawru l-bord minn naħa l-oħra idumu mhux ħażin u jridu jdumu jaħsbu kif se jagħmlu għal biċċa xogħol. Allura aħna bħal organizzaturi nippruvaw kemm jista' jkun nżommuhom il-bot ta' xulxin biex ma jaħbtux flimkien u biex ma nistidnux problemi. U għandhom l-istess regoli, l-istess regoli japplikaw għal Optimist Dingi, għal Dingi Olimpika, għal boat normali, dawn il-qafas ta' regoli tagħhom ma' dawk. Però minn xi ftit snin law għandhom dak li għajulu super yacht rules. Super yacht rules huma miktubin preċiżament tal-jom. U forsi hawnhekk l-iktar regola li hija importanti l-40 metru. Mela kull dajs aħna ntuha range finder, hemm dajs li anki kollhom tnejn range finders abbord u jafu li meta jitlu viċin ta' dajsa oħra u jkun hemm 40 metru l-bot, xi ħadd minnhom minn ma jkunx ma jkollux dritt ta' rotta jkollu iżomm il-bot bl-aqwa li ma jidħlux dawk l-40 metru. Ikellmu ħafna lil xulxin ukoll. Huma aħna ninkoraġġixxu li huma tramite l-VHF jużaw ir-radio u jkellmu xulxin u jgħidu xulxin dak li huwa l-intenzjoni tagħhom. X'ina pereżempju jiena qiegħed fuq daj se ngħid isma' jiena nixtieq ngħaddi warajk jew jiena nixtieq naqsam qudiemek, naħseb li nista' naqsam, x'taħseb inti? U jkun hemm littement konverzazzjoni ma tantx jipprotestaw il xulxin. Rarament ikonna protesta minn min, min xi tnejn minnhom ġifieri. Però insibu illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jiġu qudiemna bħala ġurija, ipoġġu bil-qiegħda u jiddiskutu magħna regola. U dik tkun għaliex l-ewwel ħaġa li jippruvaw jagħmlu meta jistu minn wara tellieqa jippruvaw isolvu xi problema li jkollhom flimkien. Jekk imbagħad iż-żewġ kaptana ma jaqblux, jgħidu imbagħad allura jiġu għandna u jieħdu l-parir tagħna. U hekk l-isport iżomm ruħu iżomm ruħu ħaj u jżomm ruħu eh, interessanti wkoll. Eh, u jafu li darba oħra jekk ikun hemm dik l-istess sitwazzjoni jafu eżattament min għandu tort u min irid iżomm insomma tal-bot mill-li kien. Malta nixtiequ ħafna kieku nġibu dal-tip ta' dajjes hawn Malta biex jitelqu biex jagħmlu żmien hawnhekk. Ehm, u hija doppja l-affari, ġifieri hija kemm il-lat ekonomiku daw jgħinu ħafna eh, jekk tikkonsidra li ma' kull dajsa jduru isu 40 ruħ, ehm, Umbat ma daw l-40 ruħ daw ikollhom il-guests tagħhom stess, allura n-numru jiżdied, hemmhekk biss jekk għandek għaxar dajjes minn daw diġà għandek